Minastan konnichiwa, selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ez Fatma Hemem û hîn guhdarê kursê fêrbûna zimanê Japonî dikin. Asta yekemîn beşa sisiyê dersa şeşê. Dersa bihûr ya pêncî me têda bêr em çawa dibêjin em ji filan welatî ne, em li welatiyê filan beledi ne. Me digot, mê navê wela welê dibêjne û pijra jî nibêjne. Ev e bî welatiyê filan welatî. Yanî we got yekî bêje ez sûrî me, ez misrî me, ez emerîkî me. Yekî bêje ez emerî yekî bêje no yê filan kes emerîkayê bêje Amêrîka jîn ango kesekî emrîkî. E ka bi cem niho lêvegerîngî bi lez çêkin berî em dersa xwe ya nuh bo ew jî dersa nuh jî bi navê. Doko karakî ma ji te ka ango tu ji kû derê yî? Hingê dersa yekemîn de me Aysatsu bir yan jî Slav. Me got Konnichiwa. çi ye mana wê bi kurdî? Silav yan jî nêvrojata bi xêr. Si beyanî baş çiwî bi fermî û ne fermî çawa dihat gotin? Beyanî baş. Û hayo gozayê ma ev bi fermî demê tê bi yekê ji xwe mastira ji te dixile. Demê tê hevalêgê xwe re ji te dixile êkê ji mala xwe re bi ji te xile te dibêjigê çi? Û hayo ango beyanî baş.

Ev lêvegerîn gi bilez ji dersa yekemîn û duhemîn re wî dikeve ca em dest bi dersa xwe ya nû bkin bi navê Do ku karakî me şiteka do ku ew jî me berî nû û demê me hîragana dibê me beşa yekemîn ya elfabeya hîragana bê me got do ku mana wê kû der kara ew jî gelê

yan jî wextê dibe niho tiştê çêbe min bijit tê hat. û ka ew jî me goş be em bizane ku wextê hevokek pirs pirs we taliya wê ta katê nivîsandin şona nîşana pirsê em jî ka nîşana pirsê ye demê ez ka taliya pey hevokê dibînî ez zane ev pirse Eve ev hevoke wergirandina wê ça çêbû? Ango tu ji ku dê tê? Ango tu ji ku derî? Tu ji kîjan welatî yî ango? Lê ê bersîv çawa nêwetî? Yekê pirsiş te kir û got doko kerakî me ji te ka? Tê çawa vêca lê vegerên tê? Eger em bêj wek mînak tu kesekî ji Sûriyê tê bêj şîr ya karakî me ji te. Şîr ya şîr ya karakî me ji te. Bi pêkhatina hevokê bi kurdî û japonî ne wek yek e. Ti bi kurdî bêje ez ji Sûriyê têm Ez yan jî ez ji Sûrî me, bi Japonî tê gotin Sûrî ji têm. Vê pêkhatinê bigirin, vegerînin heta mejiyê we de bê girtin. Şîr ya Kara Kîmaş ta, ango ez ji Sûrî me. To ji Kurdistanê yî, tu bêj Kurdistan û Kara Kîmaş ta. Kurodistan û Kara Kîmaş ta. Eger navê çi welatî yî dîte hewe we divê welatiyên êdî hewa hîn we dibihîn ez di jwara bi japonî bijîm ka ji min re pirsê vidî jî binivîsin yan jî se Instagrama japonî kurdî jwara ez jwara lînkê dersa yekemîn eger tu ew ve cara yekemîn tu me dibîne ez tera lînkê dersa yekemîn ke description box de me ji ber tu kurs ji destpêkê ve destpêke û lînka Instagrama Japonî Kurdî jî ezê dan bi dan û dime û eger komment vekirî be carna YouTube kommenta digerî eger vekirî be ezê ji wara wê ke komment te dame jî û çi pirsê we hewa hîn dikar ji min re bihêlin dersê va dusê dersê bêda emê vêca hejmara bûne emê ça bêj êk du sê heta sadê bi japonî vêca